Ogokonya nokwao nobuya bwonsi, tobe ensemo yao Omonene botambe. Omonene Tata Nyasae, toichire ase obwo chinse echi igwe, togoaka mbuya mono ase oborai bwao obuya, korwa twatiganete naende gwatoumeranirie, ase engencho yokwegera ring'ana riao. Togosaba Omoika Omochenu atorae, na- nabaria bonsi batorigererete, na abatotegerera, bonsi. Tata Nyasae obasesenie, egere twensi tobe twegere na komanya ring'ana riao ninki rigoteba igoro y'obogima bwaito, nakwo ogosaba gwaito inse y'amabera a Kristo Omotoori oito. Amen.
Abanchwa, mbuya mono, naende mbuya mono ase eng'encho yogoto gosanga amo naintwe ase ribaga eri ria bono. Omonene otobueire naende obwaro obo na okoboko kwaye. Bono ngosanga togochia ase omworokereri gwa kianda. Omorokigwa kianda akare goteba ng'aki? Oboroso bw'obogambi bwa Nyasae. Oboroso bw'obogambi bwa Nyasae. Oboroso obo bw'obogambi bwa Nyasae ntokare gosanga mono oyominto Rose Mong'are, tiga ngare omoraiwe eriogi riaye. Nabakwanirie ase chinse echi iga tobwaterane ase oboamo. Mbuya mono, nainche Damaris, Nyasae anyare koba amo naintwe ase okorigereria amariko naende anyare gotoa Omoika Omochenu onyare gotobuera oboroso bw'obogambi bwa Nyasae. Abanchwa b'Omonene, eh, ase amang'ana omotwe agochia gochora gotoraa korwa ase egetabu gi'okomaanoka ikomi na ibere ekebugo ikomi na saba, gegoteba, Ase igo enchoka eria ekaba nendamwamu ase omokungu oria, ekagenda gokora esegi ase oroiboro rwaye oro rwatige rwatigarete. Ase abwo babwatete amachiko a Nyasae, na bare noborori bwa Yeso. Bono oboroso bwa Nyasae, gose bw'obogambi bwa Nyasae, abanchwa b'Omonene ekero narigereretie amachiko kw'obwane, en- ama- amariko kw'obwane, inaroche omoriki agochaka gotata, ago- akoendera koraga ekiarana ng'aki ege- egeiaigekire ase obwanchani bwa Nyasae. Obwanchani bwa Nyasae bobwate amachiiko ime yaye, boma bo bogotoragera mpaka esabato y'Omonene ime yaye, bogotoragera ng'aki tobwenerete koba mar- e- e- e birori, tonyare koba birori ase ense eye tomenyete ibi ya Nyasae, naende buna ng'aki tobwenerete komanyana ng'aki iga iga ase tomenyete kera echa noare. Naende esababu are iga iga amo naintwe teri ngiya, emeroberi abwate neye ogosaria oboroso obo mbonyare koba ki? Mbonyare goikerera neki Nyasaye ekerenga kia Nyasaye. Ekerenga kia Nyasaye kere ng'aki? Twensi baria toratarere obo amachiko aye, ke twensi toria toramenye buna naende ekebungo kianyara gototebia buna abambarabi, abwo bababwatete amachiko a Nyasaye nabare naborori. bwa Yeso. Omwanchi omotegete ogo ogotuka-tuka, yaani okoriga-rigereria amachiko y'Ebibilia mono. Abaadventista bamanyire ribaga ri'amachiko are aaria achenu mono aaria ase obomenyo obochenu bwa igoro. Ntoinyore muna ntwasomete na igoro ekaigoka, Yohana natebete. Na ekero igoro yaigoka nki kiarorekanete omwalimu? Eh, esanduku ribu- Es- ebogoretie amachiko a Nyasaye. esanduku yabwata yabwate amachiko ama- a Nyasaye. Igo bono, eke nakio kebekeire chinguru mono na ng'aki abwo torache konyora abwo tore ase ekeombe kia Nyasae ekeronge, gose tore to- totegererete inse y'oboroso bw'obogambi obo bwaye, mbari totarerete ki? Amachiko. Na amachiko aya tari ande aragende, amachiko aya naragotogambia insa, naende atogambie ara ri? Igoro. Igo bono ande, igo egento getigarete na. Omonene naende ebokunu biatosometie ekebungo gochia korora tore na ng'aki ense heaven and earth shall pass away ense Igoro na igoro na ense. ense mbiete lakini ring'ana ria nyasaye nonya na eke- ekiara ekemo iga edot edot ye enuguta tebasa korwa tebasa ko te goika kaa aikeranigwe taibo mwarimu igo bono ekerenga gia saitani korwa. Agwo omochakano kiabeire eki'ogotantania ogosasima kwa Nyasae goetera ase ogootorana amachiiko a Nyasae, buna, Eke nakio ekerengo kiaye na agatari na akare, iga iga nobochege bw'okare. Oria gwachorire Nyasae goika rigia inchera ki agogo agotutukania, ng'enchera ki akonyara korora gwatantanire kwanyarire koya koya koyasiria kwa gose amachiiko aye kwayatigire. Nabo amanyete buya buya na chingaki chiaye ng'aki ching'ana. chinke. Iga abwate chingaki chinge. Igo bono ekero aimokire iga aimokerete na obororo bwa igoro gochi korora tore egetabu gochi motwe buna okomaanoka gegototebia buna na abwate o are na obororo obokong'u na niga agechete esabato ase eng'encho nere ekobainyoria abanto igoro y'omotongia. Amina. Muna esabato eye ya Nyasaye, omanyete esabato omonene omonyene natimogete. Naende nere omoetoete amori korwa obotongi bwaye buna bwarete na ng'aki, mo nabaire, gose iga atoete, esabato eyane, naende oyetebire to toyekore ki, toye tu toyeinyore esabato eye, naende toyekore ki, toye Toyerende. toyerende. Igo bono, Nyasae oito ototebiri naende otochikire, ekero amanyete buna igoro aria ase atuguteti korwa. amaye arenge ororo, ere otuguti rwochire inse aiga, aba bono nonye iga naende twaanchire koinyora igoro aria ase arutwa tokorwa, eki nkerika omogoki nonye nase inini. Iga abwate obororo obonene ase onde orabwate amachiko aya, aya akomoinyoria obororo oria abwate na ng'aki, igoro aria, oyotoire nori nori oki? Omotongi wa igoro ne nense. Omotongi o igoro na ense number one, naende ekero abe omotongi o igoro na ense, nere ogosasimwa, nere bweka ogokora ki? Ogosasimwa. Igo bono obororo abwate ng'aki, ta nere otagete asasime buna atagete korwa igoro. Igo bono nse aiga abanchwe gochia korora tore na, nere ng'o nagochaka are agaserekari kaye. agaserekari kaye abegete baka baka duplica a- a- a- airorerete na na nyasaye arenge gatato, baka nere ense iga nkorigia are abasomba baye gose abakonyi baye barenga babere bamana koba ki, batato. Igo bono eki amase amariko aya gose eleseni ya echuma eye, abanto b'omonene, ekerenga kiamorokereriwa aya nokoorokia aba oboamate bore egati yobomenyo obochenu, amachiko a nyasaye. amo n'Esabato. Ebinto birenga bitato, obomenyo obochenu, amachiko a Nyasae, amo n'Esabato, amo nemechando ere motwe y'ekemanyererio ki'eng'iti. Naende ntochie korigereria eng'encho y'Esabato goikera ekero ekegori ekegori ki'omoerio. Ao mwarimu, ng'aki oroche omochakano oyio ore ore gogosoa aye. Eeh, egento narorire, saitani iga abwate endamwamu, Ehe. naende egento ekenene gekogera gotware endamwamu, na ogosasiima. Eigo. Ogosasiima oko, nkobwate na amachiiko a Nyasae, aye otwarokia ng'a nchera ki tokwenerete gosasiima, lakini ere iga atagete abe abe Nyasae, ekiagera nabo agote ng'a abeke ekerogo kiaye aetanie oyo ore omotongi, bono Imagine. eh. Igo e problem yaye nogosasiima. Nigo ataete asasiime.
Igo, na baria bono ba- bakoigwera amachiko a Nyasaye naende bagosasiima, buna Nyasaye aaganetie asasiimwe, abwo tari kobaibaga. Abwo tari kobaibaga. Igo Naki bo- akogera akobatutukana. Amina, endamwamu, endamwamu abwate, eye, omoerio ntoma- ntomanyete abanchu buna, na abwo. Obomenyo obochenu namachiko. Obomenyo obochenu namachiko. Omwalimu ekebungo egochi gotoraa gekare korwa okomanoka ikomi na emo. Okomanoka ikomi na emo. Ee ekebungu ikomi na kianda. Mhm. Ikomi na kianda. Ee. Erio ekari ya Nyasaye ere igoro ekaigorwa, na esanduku y'okobwatana kwaye ekarorekana ase Hekalu yaye ime. Aroro bikaba okomesa na okogukura, ne chinkoba, na omotengecho bw'ense, na embura y'amagena enyinge mono egatwa. Amina. Buna ase igoro ekaigoka Hekalu eria ya Nyasae, naende tokarora naki kiarorekanete, Esanduku y'okobwatana kwaye ekarorekana aria igoro. Igo bono abanchwa b'Omonene, buna toenderete gosoma, beka birengererio biaito ime buna ng'aki amachiko aya Nyasae, buna arikire buna nonya nenuguta tekobana korwa oke tegokora ki? tekorua oo, ninse na igu- i- i- igoro, na- o Nyasae, na nse aiga, mbirue oo, rakini kende nkeiyo nonye ne erinuguta yamo tekorua ororo. Inki bono egotoorokia? Egotoorokia buna amachiko aya Omonene, Nyasae aru naria arigetwe omanyete na ekiara na Nyasae omonyene. Aria akorokwa amachiko a a Nyasae. Rakini amachiko ande naro otoinyorete aria a Musa. Amachiko naagigetwe omosaraba igoro, ta takorete ki? Nabegetwe omosaraba amo na Yeso, igo bono etomenyerete ki? Etomenyerete obuya bwa Obuya. Nyasaye. Igo bono Mwanyabaanto yaretirwe etutukana eye Setani akoreta ebirengererio bi'abaanto mpaka babuga buna keene machiko taiyo. Lakini omanyete ogotutukana okwo nki ng'ai gokorwa? Gose nogotasoma ring'ana. Gotasoma Ekero okonyora gwasirire gose gwasoire ase okong'aina koko, goika emanye nari omanye na Ne ring'ana amache amariko otararigereria buya.
Saitani iga agotora na ring'ana orusie rire rironge, o- oriotore na asiniini Engiya rire amachiko makorekana ng'a bwekana. nobomaene. Amina. Kiagera amachiko a Musa narengeo, Ee bono. arenge amange, arenge chimia. Igo. A- Aya Nyasaye akorwa korichiiko ria Nyasaye. Igo. Erimo ribwate chinsemo ikomi. Igo. Lakini aria iga arenge amachiiko amange arenge chimia, amachiiko aya arengete Yeso, amachiiko aya iga arenge aye okorusia chisadaka, ekero buna gwakorire ekebi, inki ogokora? Amanyinga aiteka. Amachiiko aya naro aeretwe omosaraba. Amen. A- a- arenge korokwa ase egesongo ng'a ceremonial law. Lakini aya ata- aya ng'a the moral law, amachiiko a Nyasaye, aye ikomi arikire negechara kia Nyasaye, noyo are nonya nigo oro nonya arenge, Amen. nonya mbono naende, nonya are toroche igoro ya igoro eru, okomaanoka ikomi na emo, Eh, bono. eh, igoro ya igoro ire, Igoro ya igoro. ngento ki kiarorirwe? Esanduku Esanduku eboreti- ebogoretie amachiko. Amen. Igo bono oko nokong'aineka koria kerecha are busy, ebi nabio ebiasara abwate. Igo abanchiwa Omonene, onyo, etogotebiwa ng'aki, kabe. maiso, kabe nogoso torigi ring'ana ri'Omonene, tiga toyesome, tiga toyebeke chinkoro chiaito. Rituko ri'okobwatanigwa, tiga torigererie hekalu y'ense eye, hekalu ya igoro, amo obo- oboamate bibwate, gochia Esabato ya Nyasae amo namachiko. Bono. Omoriki gateena, Rituko ri'okobwatanigwa nigo riarenge rituko ri'ekiina. Abaisraeli bonsi nigo bachigetwe koba ensemo y'egekorwa eke goetera ase ogweitia kwerigarigia chinkoro chiabo ime na gwetanga korwa ase emeremo yonsi. Rituko eri bono ase ense y'Hekalu eria ya Musa motebeti twati Nyasae atebete nang'aki? Ng'a gachere ase Hekalu ase engencho ninyare koba amo na. Amo naba- nainwe. amo nainwe Mm. bono eki nakio e- ekaru eye nabo yarenge naende ng'aki yakorete eyarenge koraga a duplicate buna igoro ekaru ya igoro yarenge igo bono abana abaa abaisraeli nigo barenge koba goetanga korwa ase emeremo ende yonsi. Na ase rituko eri rioka, omokuani omonene arenge gosoa aria achenu mono. Yaani, Omokuani Omonene rituko eri rioka are gosoa aria ime, naende yare gweitia ebibe ataragenda, ogenda gachenegete, naende mosuko bararana nabo arabe taracheneka mono, osibu engori kiagera arase gosoa ime okora ki? Akwere ororo. Igo bono engori goika are gosoa ime gakorete ki? Gasibire. Gokora okobwatanigwa kw'ebibe. Aiga ase egoora eria ya ime mono y'obomenyo obo obochenu. Esanduku y'okobwatana ngotoka yarengeo igo nonya nense ense eye, esanduku y'amachiko nkora ki? Yarenge ime ase Hekalu eria ense eye. Ime y'esanduku eria amachiko ikomi a Nyasaye noo arenge gotoka, amachiko aya mpaka nakunekire egetambaa ki noinyorete omokuani oo mpaka amanyinga noo are gwa are gwaka. Ayio arikire ase chibao chi'amagena, egetambaa keria ki'etahabu ekio kiatubete esanduki nigo kiarenge korokwa. ekerogo ki'amaabera, mercy seat, ase amanyinga arenge goitororwa erio gochena obomenyo boria obochenu korwa ase ebibe. Igo bono eke- e- Hekalu eye ense eye abanchwa abategereri nabo yarenge koro yarosirie buna Musa aetu achigetwe koyerosia buna eyaigo, naende eyio yaragete keri kegendererete igoro. Kende gionsi kiare gokorekana iga iga, ni etobauti ye Hekalu eria ya igoro nya omwarimu na Hekalu eye ya nse. Nere ritwasomete yarenge. Etafauti yarenge ororo, e- Hekalu eye ya- ya Nyasaye iga, eyarenge omobwekano. Eyarenge bw'eria ya omobwekano. igoro. Igo. Eria ya igoro nere original. Amen. Bono eyio yare korokwa type and antitype. Antitype. Eye ense eye eyarenge Ant- antitype. antitype, ehe. It was a type of the heavenly one. Amina. Naende oyo- omokuani omonene igoro aria ning'o orenge? Yesu Kristo. Yesu Kristo Yesu omonyene. bweka. Igo bono, naende omaete Yesu oyo nabo nere are kona koirerwa amanyinga ona goaka eh, chikorende, A- aye- aagete ribo. aagete ribu- Buna oa- akwete akute omosa. amanyinga aria ayaitegete, Ehe. aiga akorete amang'ana. Amina. Na igoro manyinga tari goakwa, Ehe. aria aitegete omosaraba, iga asibitikire egento. Amen. Kiagera arenge amanyinga amachenu. Igo bono ntwanyorete gokora ki? Ogochenu gokori kwaye. Bono eki twasomete eh, chi- eleseni eye ekona koirora. Amasomo twabwate nang'a ki aria igoro bono ekiagenderete nokona gokora ki? Investigative judgement. Eh. Eg- eg- Ebiina ekemo naende ki- Ekina with- giogochunguswa. giogochungusa giogochungusa amang'ana naende na judgement yenyene eyio bono ng'a ki korwa eh, o- oko- okorwa oko- ogo- okogamba okogambigwa. Igo bono omotongia oito nere ore Yeso oito Omonene, nere omonyene nere okare obokuani omonene. ase Hekalu ya igoro, Omwalimu obomenyo obochenu na amachiko.
Obomenyo obochenu na amachiko. Igo ng'a e- e- e- oboi- oboiri ndoche bokoretwe agwo ase obomenyo obochenu na amachiko nari ng'a ki, amachiko a Nyasaye naro oboroso bwaye. Amina. Goetera ase obwanchani bwaye. Hekalu eria ya igoro, amachiko aya naro. Igo nchera teiyo toratebe ng'a richiko ria Nyasaye ndiaruete ororo. Richiko ria Nyasaye. norire, naye nario oboroso, nario omosingi bwe egovernment ya Nyasaye. Kiagera omanyete, ntwasoma korwa abwo ritang'ani ng'aki, ng'a e- e- e- richiko nario rikogera omanyete omanye ekebe nkere ki. Naboigo.
Richiko ritaiyo igo omanyete kera omonto otameete buna abasongo bateba banana re- republic. Naboigo. Ri- ase richiko Ase ritaiyo.
richiko ritari. Lakini ase egovernment ya Nyasaye ebwate omobango, buna ere Nyasaye omotongi.

Naki kwarwa eraini iga, aye omonyene omoirane oirane eraini, ng'a igo rituko na ogokworokereria, naki akoera rikoba omosingi. Ekero ore omosingi igo rigokworokereria eraini ase ogotara, ng'a otatareti ase enchera eyio riagote ng'aki, onye kwaiba riagote ng'aki, nkwaiba, irana iga ase eraini, toiba. Naende iga ere rahisi go- korenda richiko erio ase ki? Ase eng'encho tore ime ya kristo. Ekero kristo are ime yaito nere, ng'a ko- ko richiko erio rikoba rahisi. Amen.
Mbuya mono, amachiko Omonene arigetwe, na ekiara kiaye omonyene nogeka noa are igoro ase aria achenu mono. Amachiko a Nyasae atanyare gootoranwa. Soma ango Mathayo isano ikomi na isano ibere omwalimu. Kiagera Yeso omonyene nere ngotochikare na amachiko ayio ayio, noe nere ta nayasigete.
Amen. Matayo isano Ee. ikomi na isano ibere.
Isano ikomi na isano ibere, Ehe. egoteba, Mm. ikomi na isano ibere, egoteba ng'a, timokaga ng'a nigo nachire gosaria amachiko, gose amang'ana ababani, tincheti koba- kobisaria, korende ase okobiikerania. Amen. Ikomi na isano isato. Ikomi na isano isato, ekeene nabatebirie ng'a, goika igoro na ense nabiete, Tegoeta enuguta eyemo gose ega aganto agake akamo ase amachiko, goika bionsi biikerane. Amen. Goika bionsi biikerane. Igo twarorire na ng'aki amachiko a Nyasae takonyara goonchora goonchorwa. Igo bono na naki omo omoriki amineti na ng'aki. Inse, igoro na ense bionsi mbikore ki? Mbiete. Lakini nonya na akanuguta akamo k'amachiko a Nyasae takonyara goonchorerwa, goonchorigwa. Soma ango naende omwalimu. Saburi, emina ikomi na emo ekebungo gia saba. Saburi emina ikomi na emo Ekebungo gia saba.
Mm, saba. Ekebungo saba. Mm, giateba.
Ogokora kwa- kw'amaboko aye nigo kore okwo bw'egenwa, na okw'oboronge, na amachiiko aye onsi nay'obwegenwa. Iga aye namachiiko agokwanwa, buna amachiiko a Nyasae nay'obwegenwa. Ogokora kw'amaboko a Nyasae nayaki? Nigo kore okwo o- ogokora kw'amaboko aye na kore okw'obwegenwa. Na Nyasae oito nere omonyene nomwe nomwegenwa, na kende keria gionsi arikire iga arigete nobwegenwa, naende iga amanyete na ng'aki oyokoyebwatia iga are buya. na oyokoyenda mamincha agosira kare kare. Igo bono ki- enane giateba ng'aki omwalimu? Amachiko ayio nigo ateneine bokong'u kare na kare, aikeranigwe ase ekeene na oboronge. Igo bono ng'o nakoirorerwa tore, ntwachantotancha, goika toyaikeranie buna are. goika tokore buna agoteeba, naende oke bionsi birakorekane goetera okoraa kw'omoragi kw'Omoika Omochenu. Igo bono aba abanchwa abategereri, tiga tobwati go tos tobwati mono bokong'u komanya na kobwatia amachiko aya Nyasae, tokore buna agoteeba, Nyasae oito anyare gotobwatisi, naende iga as iga anchete sana oyogosika amachiko. Bono omorandia emero ikomi na ibere nero yateeba. egototebi iga, muna ogo- ogo omoari bw'amang'ana, omoari bw'amang'ana omwarimu ninki? Obwa Nyasaye na kobe na gosika na gosika amachiko aye. Muna tomoa obwa Nyasaye na gokora ki? Na go abaprotesta reformers baria nonyorete omwarimu, na ama yaani ebuku na eki egoteba ebakerete buna esheria, law, ebaonchoreri baria, naende kera engaki ekero bare konyora ogoseegeta na Nyasaye. bare korikia amariko amachi amariko, naende baayarigi na omoik na na no ne chinguru mono, naende bagani koyakorera mpaka babwatigwe na Nyasae. Omoika oyo Nyasae ekero ore ime yabo naro riba akorete, gose nonya na emerero mbasambetwe. Naki naki, yaani bagaetera emechando ya kira aina, lakini obuya bw'Omonene bokarorekana, na ng'aki ama oyonde orabwate amachiko, gosira koraku togosira okobua Omonene ak angetwe omosalaba, ngase atabete, It is finished, yaerire. Korende amachiiko aya amaronge, ayio agotoka ase amachiiko ikomi a Nyasae, nayio aikeranetigwe nababani. Omwalimu onge o Kiri otebire buna ere erimo ime ya ikomi, ng'a gogosaria erimo gwasiriri, gwasariri onsi pi. Igo bono abanchwa b'Omonene, okotege, okobwatia amachiiko kwa Nyasae. Igo okobwati onsi, ekiagera erimo ekero erimo ime ya ikomi. Igo rire erimo richike. ribwate chinsemo ikomi. Chinsemo Buna ikomi. oratware eorange, Eh. toikore orange buna obwate chicompartments, Eh, eh. nabo igo rituko ria Nyasaye rire. Eh. Ng'a igo ekero kwari ri- ritunda riria ri'ensemo, Ehe. kwarire eorange gose torari? Kwarire eorange.
Ekero riaserikari Amina, amina. Mbuya mono okebekire buya. Igo torenge tomanye buna torenge moroberio oye Nyasaye eh sorry torenge moroberio Nyasaye ng'a achiche erinde gotorana ne ensemo yende yonsi y'amachiko aya. Aya namachiko atanyare kobuneka rinde, ayio ateneine bokong'u buna kerori omwegenwa o igoro. Kera ensemo y'amachiko aya goika etigare kobao, timaeti gose omwarimu gwatabori kende. Inche nare komenta korwa ase Yohana eye Yohana entang'ani isano ekebungo isato, egoteba iga, Naki okomwancha Nyasaye nario okobwata amachiko aye, na amachiko aye tari amarito. Ng'a ng'a iga onye ko- komaete ng'a mbwanchete Nyasaye, goika obwatie amachiko aye. Okobwatia amachiko aye, nere kworokia ng'a nomwanchete. Igo, onye gwanchete Nyasaye, Bwatia amachiko aye. Mbuya mono mwalimu. Bono tosuke torore esabato na amachiko. Ah, esabato na amachiko. Tokabwata ekebungo gigochi gotoraa gekorwa ase okomanoka ikomi na inye, isano emo mpaka isano ibere. Kare. isano emo Eh, egoteba ehe. erio nkarora omomalaika onde okoiruruka igoro ga- igoro gati oyo nigo arenge nenchiri ya kare na kare Okorareria abwo bamenyete ase ense, ase kera egesaku, na eamate, na omonwa, na abanto, isana ibere. Ere agateba neriogi rinene, Moiroke Nyasae na komotogia, ekiagera ensa yaye y'okogambia yaikire. Mosasiime ere oyotongete igoro na ense, na enyancha, ne chinsoko chi'amache. Amina. Omomalaika omotang'ani agacha, na ekiabwate nering'ana riokomobaka Omonene, na moiroke Nyasae na komobaaka, ekiagera chingaki chia okogambia chiaye chiakorire ki? Chiaikire. Naki gatana, Mosasime ere otongete igoro na nense. Igo Nyasae ogosa buna orori, Nyasae otongete igoro na ense, iga akorokwa Nyasae Omotongia, otongete igoro na ense na enyancha na echinsoko chi'amache. Gochia inse ngochia korora tore eng'iti nere ogokogenda amamincha yogo yoko okoraria oko gwachete. Okomanoka inye ikomi na emo. Inye ikomi na emo. Yateba, Eh. Inye ikomi na emo egoteba ng'a, Aha. Aye Omonene Nyasae oito, kwagweneire konyora obonene, na ogosikwa, na okobua, ekiagera aya aya aye naye gwatongete ebinto bionsi, na ekiagera ase ogwancha kwao nigo biabete aroro, na bigatongwa. Amen. Buna oko nogosasiima na amasikani ase eng'encho oyo Nyasae togokwanera Nyasae orori. Nyasae omotongia, naende obotongi bwaye borenge oboikeranu, gose ne toinyorete korwa omochaka nao na eyarenge kera egento kiarenge kero ki? Ge- geikeranete. Geikeranete. Naende Naende ekiarenge goteba gioko ng'a giaikeranire. giaikeranire, kera egento giaikeranire. Igo omo ogotonga oko gose esabato na amachiko, aye togokwanerana oyo origete na ekiara kiaye, iga arigete kare omoikeranu, na ebiara emeroberi abwate gochia ase mwanyabanto na emeikaranu. Mwalimu,
ah inche bono nataka koreta egento ekemo iga, Ehe. ng'aki richiko na esabato bigocha amo, mboiri ki bore ororo, tiga torigererie egento ekemo, Mhm. o- okong'anya Mm. Exodus Eh. emerongo ebere, Mm. eight boka ikomi, ere orangwa buna egoteba. Egototebia iga, okong'anya emerongo ebere. Yes, eight, Aiga eight to noamuri eleven. chikare gotoka chi amachiko amanyene. Mm. Eight iga i- sande sete egoteba. Riinyore rituko ri'Esabato orirende ribe richenu. Kianda amatuko atano na rimo okore emeremo yao yonsi. Ikomi. Korende rituko ria gatano na kabere nerituko ri'Esabato riaatananetwe na Nyasae, oo, ase rituko erio tokora emeremo ende yonsi, aye, gose omwana oo, omomura, gose omoiseke, nonya nomosomba oo, omomura gose omoiseke, gose chitugo chiao, gose omo- Chitugo. chitugo chiao, sorry, gose chitugo chiao, gose omomenyi ore mwao. Ikomi na emo y'omoerio, naki ase amatuko atano na rimo naro naro Omonene atongete igoro na na ense, ne chinyancha, na bionsi ebire ime oo. Agatimoka ase rituko ria gatano na kabere. Ase ayio Omonene agasesenia rituko ri'Esabato, akariatanana ribe richenu. Amen. Nyasaye agatonga amatuko onsi pi, Yes. onsi pi. Igo. Lakini rituko ria saba Akaatanana. ta- akariatanana, Amen. akaribeka ekando. Inki ekero akoribeka ekando, akarikora richenu buna ere are omochenu. Amen. Nere otagete esabato? Esabato- Nere otagete omotimoko? Omotimoko Tatagete motimoko.
tatigete moki. Timoko ehe. Aro I think ase nare in Matthew Yeso agototebi ng'aki, Esabato iga yaroroserigwe mwanyabanto, Mwanyabanto mwanyabanto oroseretigwe oroseretigwe Esabato. Esabato, amen. Nigo mwanyabanto okaeire Esabato eye atimoke. Nki ekoyora otimoke ase Esabato eye? Oinyore ng'a Nyasae one nere omotongi oo. Amen. Ng'a Esabato eye egotoinyori igoro yobotongi bwa Nyasae. Amina. Kiagera twatebiwu ng'a atongete amatuko onsi pi. Rituko ria gatano na kabere agatimoka akaribeka ensemo. Nki nki tokoinyoriwa abwo? Obotongi bwaye Ng'a ekero togotimoka rituko ri'Esabato, nigo tokonyora ng'a Nyasae nere ototongete, ng'a naende nere otongete Esabato eye, akamanya go. Rikorwa rigwenerete, ekiagera richiiko eri Nyasae nere omonyene origete nekia nekiara kiaye. Nigo tore aiga ase engencho ya Yeso ototongete, naende nere ogwenerete gosasimwa ogosasima gwaito. Oyotobwenerete gosasima, Nyasae omotongia, omotongi bwa ki twarora? igoro na nse, na enyancha, na amache, na ebitongu bionsi biria tomanyete. Omori bw'echuma eria y'obotongi, Nyasae nigo atimogete ase obuya bw'oko- bw'ogokumia bw'ense atongete. Igo Nyasae omonyene nati- narendete Esabato gose tarendeti? Arendeti. Ere omonyene. Buna ekero a- akore obotongi bwaye, ere omonyene akarete ki? Agatimoka. eriomoerio. Esabato nigo egotoragera gochia ase Omotongi otwanchete mono, otanyare gotobwatoka ekero togotereri korwa ase ekerenga kiaye gocha ase tore. Igo bono ntotereri oyo Nyasae oito ogatwanchete. Omwarimu.
Igo ekemanyererio ki'eng'ina.

Ekiagera amanyete ng'a engaki yaye nenke. Amina.
Omanyete, iga agoteana ng'aki igoro kora ki? Chenga. Goka. Mm. Nabari momenyete oo. Lakini ba- obobe nobwaino as ense nenyancha. Yaani igoro chenga. Lakini intwe nsa iga ntobwate omorembe. Yaye tobwate obokongo. Lakini inse ense nenyancha. ekiagera obobe nonye nintwe bwabwatekanire, ekiagera omosoeri oria oikire ase more ore nendamwamu enyinge, ekiagera amanyete ng'a engaki yake yaye ng'aki eng'ana? Nenke. enke mono. Igo bono ekebungo eke egototeina ng'aki, baria bare igoro barabwo mbabwate omorembe, nse aiga ntobwate omorembe? Toiyo. Yaani motimoko toiyo, ogochagigwa kera esi kere kera ensa, lakini ogochagia agokora, iga agokore ase enchera buna twamosomire korwa aria ritang'ani. ase enchera naye naye onye kore omoreu ase ogosoma ring'ana okonyora gwasirire. Igo egetabu gi'okomanuka ikomi na abere ngokwanera kere esegi enene y'ense yonsi egati ya Kristo na Saitani ase ebigori bionsi. Inse aiga nabwate omorembe? Omonene omwalimu o- omanye ekerecha gose eng'iti inse aiga? Iga amanyete engaki yaye ng'aki eng'ana? Nenke. Number one. Eria kabere. Iga amanyete buna nere otugutetwe korwa igoro aria gocha inse aaga iga, igoro aria konya omanyire obuya bwarenge ororo. Igo igoro aria konya omororire na ng'aki oyogosasimu Nyasae. Inse aiga iga abwate iga atirimbogete ase eng'encho y'okwe yo y'okwenena, lakini inse aiga iga amanyete buna aaria natigete nka sato a ekero aige atugutetwe gwachete ere bweka. Yaya achete na a third. A third of the angels. Abamalaika baria bari Abamalaika korwa abachete a third, ribaga rigatigara igoro. Igo bono ere. Sabari teyabwate naende yokogenda igoro, lakini aba mwarimore ose intwe eke togokora age ense gose ntobamenyete ase ete obomenyani igoro. Igoro. Igo bono tatageti onye na omwarimu Rose, airane aria ase achiete aachenu, tatageti onye ninche omwarimu Damaris ndi nyare konyora etiketi ya okong'ira igoro, iga atagete arete ogosareria aa iga gati, twensi tosire amo naro nang'o, amo nere. Igo bono, eki nakio ekerengo abwate. Nkorigereria twarenge na ekebungo ekio ekio ikomi na ibere ikomi na isaba omwalimu. Ikomi na ibere ikomi na saba. Ee, ning'anchete amang'ana aye e- e- e- Egoteba igo. Ehe. Ase igo, enchoka eria ekaba nendamwamu ase omokungu oria, eh, ekagenda gokora esegi ase oroiboro rwaye, oro rwatigarete ase ase abwo babwatete amachiko a Nyasae, na bare noborori bwa Yeso. Amina. Igo bono enchoka eye ng'egochagia. egochegi baria bairogete Nyasae, bari ba- ba- ba- abakorigereria amachiko aye, na o- na testimony chia Oborori. oborori bwa Yeso. Buna iga ere ense aiga tebwati morembe onya aye kokobwatia amachiko a Nyasae, tebwati morembe onya onde bwensi ore ense eye gakobwatia amachiko a Nyasae. Igo netagete onde ense eye anyare gotoreka?
Tiango taina enchoka eye iga ebwate obororo obotindi buna twabosomire korwa motwari, etagete kororana ng'aki kera omonto osirire amo nere. Iga akorigia ecompany ekiagera iga atugutetu iga agenderete komenta eserekari yaye, eserekari yaye iga aroche na ng'aki eya nyas e- abwanto ba ba Nyasaye bare ense eye. Na abange iga atagete ana koementera kero iga omosiria, omosiria oyomo na omo- omogoka asare.
Mwarimu. mbora nkorigia ritwa renge rende, Okoma. eh, ekemanyererio Mm. ki'eng'iti. Ehe. Ekemanyererio ki'eng'iti eke, Mm. ng'ai gegotoka, ekero togotebiwu ng'a ekero togosoma egetabu gia Danieli isana ibere, Mm. eh, nabo ebwekaine naende korwa magega abwo ase twasomire twasomete igoro y'orong'unchare roria oroke, Mhm. ne- ne ya mwabo okomanokia eyio ikomi na isato, ikomi na ibere, ikomi na isato yonsi, egokwanera buna ekemanyererio eke ki'eng'iti kegocha. Ng'a ekemanyererio eke Igo gekoretwa neng'iti eyegosomoka korwa ense, nere ekorigia kobeka ekemanyererio eke ase abanto, naende gegokobetereria mono. Tokanyora ng'a eng'iti eye y'ense, ense eye tokanyora ngento ki'ense na ase abanto abake Ase bare, abanto abake. na gose ase abanto bataiyo at all. Ng'a igo, omorai o- o- o- oso oirana maega osome history ororo omorai okorwa, kiagera eng'iti omanyete eteneneretwe omogambi. Ee bono. Mh, gose Bi- omogambi.
eh. I- ng'a igo, omogambi oyo nache bosie aiga, abanto mbagona koirana na ng'aki, ng'a twatebigwu, ng'a ngosasima tore eng'iti. Nyo tori gosasima Nyasaye, igo ogosasima rituko ri'eng'iti, Ee bono. Sunday, Sunday. rituko rie- rie- Riria arosetie ere omonye- Ere mwanyabanto. omonyene, Mm. mwanyabanto aonchoranete. Ng'a igo buna togotebigwa na ogokureru tore ng'a, eng'i- e- e- e- e- ekemanyererio ki'eng'iti nkere enchera. lakini onde taiyo okenyorire bono iga. Ekero riria oraike ng'a kwa- kwaamuire, gwatangasire mpaka gwatebiwu ng'a enchera tokobwati neye lakini kwaonchokire oa- ogendete gosasiima eng'iti, nario oranyore ekemanyererio igo. Bono iga nkerache lakini enchera kere bwango iga ngocha kere, igo ng'a abaminto tiga tweariganie, tomanye ng'a ekemanyererio eke ki'eng'iti mbosi aiga kere, kiagera ekero togosoma okomanoka ikomi na isato, ekebungo gia saba. naende ekaegwa ribaga korwania abachenu na kobabua, ekaegwa okobua igoro ya kera eamate nabanto nomwana nomonwa negesaku. Igo, eye neng'iti eri ekorua ense enyomo, nero yaeirwe ribaga erio. Naende twatebigwe ng'a eng'iti eye.

Ng'a gotana kororekana gese ense yachagete, mpaka naende ense buna ekoera. Nare gosoma omoriki oyomo, agoteba iga, ara goteba aorogetigwe evision, igoro yo- yo- emechando eye ekare gocha omwanya, agateba ng'a aroche egekundi gete, kia baria ba- babwatete amachiko a Nyasaye buna twatebiwa abwo ase okomaanoka, bari ba- babwate no- no- ob- oborori bwa Yeso, ng'igi Nyasaye omonyene akababisia egetambaa kiaye, ekere nonye ne eng'iti ekere ekobabwatia. Ekero kobarigie baite ase ogochandeka oko, bagatoka ng'a igo babisire ime ya Yeso, Amen. babisire ime ya Nyasaye, na egetambaa eke Nyasaye arenge kobabisia. Ng'a igo inche ase okogania kwane, no- o- no- nkoria ng'a ntooke na inche ase baria bakobisigwa egetambaa eke, Amina. timbaisi gotoka ande isiko ya okogania kwa Nyasaye, mbaise okogwa naende timbaisi gosoa igoro. Amen. Ee bono, bono esegi negendererete, muna koru- e- korwa e- ke- setani oyo nere okorokwa. eh, arutetwe korwa igoro, iga are esegi rioka rioka, eh, iga amanyete chingaki buna twasoma chiaye ne chingaki ching'eng'e, Ching'e. naende iga amanyete buna takobua nkende nkebe, bono iga akorigia abanto, abarigi eh, ebuku egoteba nakobarigia korwa from the sea, iga aire power omwarimu ng'a oyo omoete power ya chirendoroche, eh. Iga airere enchoka, Ig- eng'iti a- eye ehe. Ching'iti aigento roche ching'iti ibere Ehe. amo nenchoka, Eh. eng'iti entang'ani nero From the sea. Eh, ekorwa ribaga gochia ase eng'iti eye ya kabere Ehe. eng'iti eria entang'ani iga ekorusia chinguru ase enchoka Ase enchoka. Iga Amen. e- e- enchoka eye nere ekoa eng'iti eria entang'ani Ehe. ri- chinguru Chinguru. nero yae eng'iti eye ya kabere Amen. ng'a iga eng'iti From eye earth. entang'ani Ehe. iga iga egotumia eng'iti ya kabere Eh, ase okay. ogochanda abanto Okay. Bari Omwa- begenete Nyasaye.
Mbuya mono mwalimu. ng'a neire chinguru, naende egocha gocha kona goturubania abachore b'Omonene. Ekaigwa eire chinguru, ne ekwayeroka ng'a eye entang'ani eye eye enene kabisa, egocha koana chinguru eye, nere enchoka kwayeroka? No, Enchoka eng'iti enchoka enyene. nero, Ee, enchoka. eywo ere Saitani. Ere Saitani. Eng'iti entang'ani nero, Nero igo ekorua bono, igo amache oyo ime. obaete chinguru omwarimu Saitani. Nenchoka. Saitani. Igo bono tiga tokebeke buna mbwororo ake, ne es- nsaitani oyo twaroki twarorire na omochege, ochire ense o- ore ense aiga na echinguru na endamwamu enene, eye okorigia abasiru abwo bagocha gosira amo nere. Naki toroche nairete eng'iti na- naete chinguru eng'iti entang'ani yare korwa ndo nyancha, naende eyio eko eywo mpapasi, tari bo? Eye bono. Naende akaa eng'iti ya kabere ere buna the great America, eke ere ase. njia on the earth fr- yare korwa from the yapio biogete korwa the Korwa earth, ase ense korwa enyomo. ase ense enyomo mbuya mono mwarimu. Igo bono, obong'ainereria obo, obong'ainereria obo, america aria, gose nonyorete na ririri riria obo obo o- o- e- e korende aba- aba- abatamera ba Nyasaye early reformers, banyorete ogochogiwa mono mbatamerete america aria. Nabo batamerete. Ekero batamerete.
Bakaba buna mbatwara religious liberty, enchwa yarenge y'obokeene. Ekaba ekobeka ase richiiko. Ekaba ekobeka ase richiiko. Initially ne y'obokeene. Ehe. But bono eng'iti engocha gochenchie. Buna koba, koba Nonya anchoreri ase bare gake gake. Danieli, Ehe. ase Danieli I think Danieli nine. Nine, ehe. Ase naro, Eh. tokoinyorigwa ng'aki, Ing'eng'iti nere ororo ekare gosoka, ebwate amang'unchare buna eng'ondi, lakini egokwana buna eng'iti eria entang'ani. Naboigo, naboigo.
Amen. Igo bono abanchwa, ng'a oboraai obo bw'obosiru nabwo bogendererete gokora ki? Nabwo obotwarorete nabwo okona gotamboka. Ambokeri korwa ase ensemo gochia eyende. Lakini ekemanyererio, ekemanyererio eke ekenene e the mark eye togokwanera na Nyas esabato ya Nyasaye. It is the heart of God. Ema ekemanyererio eke kere esabato ya Nyasaye, nere ere enkoro ya Nyasaye enyene. Buna. e- e- ekemanyererio ki ekerecha kerokio nkere ki rende omwarimu? Esabato eria yobo- yobosiru. Egwonchoreru, Esabato yaani a the false opposite Sabbath. is true, the false Sabbath. Igo bono are we wrong goteba omwarimu muna chumapiri eye yang'aineirwe yareteirwe abanto ko konyara ko koegena na gosasima nero emark ya enchoka? enchoka eye yaretire obosiria, etagete ere ntonyare gokora ki? Kobwata amachiko Omonene, ekiagera omo omobisa oye omonene norori. Omobisa omonene ne richiko tancheti chiko erio. Richiko eri tariancheti, erikomoinyori obotongi na omotongia. Omotongi nere oria aroche esita aria agosasimwa akaigwa endamwamu mwenene. Akaigwa anga nere osasimu. Ango nere osasimu.
Naende mpaka bono, ekiya akoriginkia onye tari ogosasimwa omwarimu. Nogosasimwa. Onye ogoonchoreire richiko ria Nyasaye kwaribwatiri, igo taiyo kwamosasima? Naboigo togenderere obotomwa bw'amaraika batato. Amina. Omwalimu toyetinga aiga. Obotomwa bw'amaraika batato. Abamalaika aba batato nkoratore okomanoka ikomi na inye isano na ibere totare korasoma eyio. Ee okomanoka ikomi na ibere. Ikomi na inye. Ikomi na inye sorry sorry sorry Isano na ibere. Isano na ibere egoteba iga. ere agateba neriogi rinene, Moiroke Nyasae na komotogia, ekiagera ensa yaye y'okogambia yaikire. Mosasiime ere oyotongete igoro na ense na enyancha ne chinsoko chi'amache. Egento tokorora aiga nogosasiima. Naende twarorire amalaika atato aya, abamalaika batato mbare aa. Omomalaika omotang'ani nere twarigereirie. Oyo okaria korwa eguanigini ng'aki? Tosasiime Nyasae. Naende okotoa esababu y'ogosasiima nere ri'eye, nogosasiima kiagera engaki y'okogambia okwo ayakorire ki? Gwaikire. Yaikire. Eh. Naende omomalaika o kabere, na ngoeta akare, okare go- o- o- okare gokwana ekero ekegungu kia gatano na gatato. Gia- Omomalaika o kabere oyo ng'aki agoteba, verse eight. Nere oga- onde- omoraika onde oyo o kabere oka- akamotunyana, ogoteba, Babeli ogure, Babeli, omochie oria omonene ogure, oyoyo onyoisirie abanto b'ebisaku bionsi edivai y'endamwamu y'obotomani bwaye. Mhm. Bono ekero tokorigereria Babeli eye, Babeli nki etenenerete? Obosiru. Obosiria, obosi- Obo- eh, obosiru. Babeli na obosiru. Naende bono omomalaika oyo o kabere, iga akare, yaani i- iga anga buna baria bakorwa ew- e- information gochia ase abanto, oche ore nki otagete. Naboigo. Oyo omotang'ani otebire ng'aki. Sasima Nyasaye, Amen. kiagera chingaki chia okogabigu kwaye chiaikire, Amen. igo amua omosasima ore, gose tori komosasima ogambigwe. Amen. Mama otago ng'a naende nonye more Babeli ime iga, ogosiria oko, confusion, ai maiga ase more, yagure. Esystem eye kiagera Babylon is a system. Yes. Ne system yogosasiima. Ng'e system eye ere false. Ere- Wo- Ebwate false worship. Ebwate a lot of ng'a ki bono Esemi togoteba, ebwate ogosiria y'oborimo. obonge. Eh. Abanto abange noo bare ime. Tokare goteba ng'a Babeli eye yagure naende ekogwa ase eng'encho yanyonsirie aba- aba- aba- abagambi mpaka b'ense eye na abanto bonsi pi, abanene na abake. Yabanyosirie nekenyugo keria kiaye ki'oborimo. Ee, amen.
Ki'oborimo. Nabo gwakebeka buya endamwamu y'obotomania. Obotomani obo nedivai eye ekorwa Babeli eye noborimo. Noborimo. Oborimo, Ng'a ehe. bono abamalaika aba babere, ntorande momalaika o gatato nare gochia bosio, ng'a aba- abamalaika aba babere igo bakare koreta chi chi option ibere, Eh. bakare gokoa mara kabere ochore ase otagete gochia. Eh, eh. Kira omonto abwate ribaga riogochora. Amen. Barabwo mbare gokobetereria, igo bakogoteba ng'a ki, sasima Nyasaye, okogambigwa kwaye gwakorire ki? Gwaikire. Gwaikire. Naende onde ote oeta naende ogo o bono okoba more open. Bwati Ng'a karua chinchera. abwo, eh, Mm. karua Babiloni, kiagera yagure, Mhm. ya noe yakonyonsirie, nobwate ribaga bado riokwange Riokwa- ekenyugwa eki Amina, kiaye, amina. oirane ase Nyasaye. Amen. Ekero ki tokogera gotebiwa. Ng'a bono chingaki chiokorandi abamalaika aba batato o- o emessage yabo babwate ng'a chiaikire. Amen. Ekero togosoma ikomi na inye, ikomi na ibere ng'aki agototebia verse Iko- 12. ikomi na ibere nero yateba iga, Aiga nao abachenu barabe nokoremereria, abwo babwatete amachiko a Nyasae, na koba abegenwa ase Yeso. Naboigo. Amen.
Ng'a chingaki ngocha chire chiaikire ng'ang'e chiraa. Abamalaika aba batato igo baka- igo bakare korwa. Ee, ujumbe ya omo- y'amatuko y'omoerio aya tomenyete, ng'a totige tosasime Nyasaye, torwe ase ogosasima kw'obosiru, kw'oborimo, saitani atobekire. Tari mwanyabanto oto- ocho- ochorete, i saitani omobekire oro, Amen. rakini tobwate ribaga ri'ogochora. Amen. Tokare gotebiwu bono, ng'a chingaki echi, no ase eng'encho y'ogochora kwao, naku koragere otoke ase o- ogochandwa koria Esaya okwanera, ase Matayo emerongo ebere na inye, nere eragere, Naki twateebigwa bono iga, ng'a oria orabwate baka omoerio nere oratooreke, ng'a naende enchoka eye, ekero ekorigia abanto, iga ekare korigia abanto baria bakorete ki? Babwa babwateti amachiko a Nyasae, naende bare abegenwa gochia ase Nyasae. Amen. Aba twateebigwa babwate Ushuhuda. obomanyi o- ob- oborori bwa bwa Aye. Yesu Kristo. Amen. Ng'a igo no- i- i- igo toganeirie ng'a. Tokore ogochora okuya. Naki ekogera abamalaika aba baetire bakare korwa egwoninyia, ng'a tokore ogochora okuya, egere ntobase gotoka ase baria bagochi gosirigwa, korende totoke ase baria bagokora ki? Ase baria bagochi konyora obogima bwa kare na kare. Ase eng'encho yaki twabwatirie amachiko a Nyasae, ayio are oboroso bwa Nyasae, bwe egovernment yaye, naende tore abaigweri gochia ase Yeso Kristo oyo otokwerete. Amen, amen, amen, abanchwa bategererie, aro otobwenerete tokore ogochora okuya. Naende Omonene tiga atokonye toire enchiri yaye no na the seriousness it deserves. Nyasaye atokonye ase oko okomosasima ase obokene na ase omo omoika. Omotongi oito tiga anyare gotora gotoa oko okora kiagera okora kwa kwaye na okuya muna twasoma korwa ata ritang'ani muna obogambi bwaye, amri chiaye, bionsi na ebiekeene na ebironge na ebiya, naende biko igora amaiso yatoretera oborabu baria tore egesunte. ntwarigereria na ntobwate ntobwate o- e ribaga, ribaga ande rirasiekwe, baria ntobwate ribaga na ng'aki toonchoreri korwa ase twarorire tokoenda mamincha, Nyasaye anyare gotobwatisia tonyare gokora ogochora oko okuya, okw'omosasiima omotongia, Nyasaye, oria otongete igoro na ense na enyancha na bionsi, ekiagera tonyare konyora ogotooreka Omonene Nyasae abakwe. na kogosaba gwaito ase chingaki echi chia bono. Motongi Tata Nyasae, mbuya mono gaki ase eng'encho gwatoetirie ase eleseni eye yao, ai twagana eri koyarigereria gwatobwatisirie Omonene twarora okoboko kwao. Mbuya mono tokonye koyakorera, okorere na kwegasia enene Omonene, toganeti onyare gotobwatisi na gotoa chinguru. Obuya bwao tiga botoisane Tata omuya, na kogosaba gwaito goetera Omwana o Yeso Kristo Omotoori oito. Amen.